Pulse. Illum se nkomplu niskopru daqsxejn x'inhuwa l-verb. Se nkomplu naħdmu fuq il-grammatika u se nkomplu naraw daqsxejn x'inhuwa l-verb. X'inhu l-verb? Il-verb hija dik il-kelma li turi azzjoni. Imma nistħajilkom tgħiduli u azzjoni x'inhi? Azzjoni hija meta tagħmel xi ħaġa. Kull darba li tkun qed tagħmel xi ħaġa, tkun qed tagħmel azzjoni, u allura dak huwa verb. Eżempju, niġri. Mela allura niġri huwa verb. Jew eżempju, jorqod. Jorqod huwa verb ukoll. Jew tisfel. T'isfel huwa verb ukoll. Jew inkella jaqbżu, qegħdin naraw dawn ix-xadini jaqbżu. Dawn huma kollha eżempji ta' verbi. Issa, diġà rajna illi il-preżent jissejjaħ ukoll imperfett. Importanti niftakru dawn il-kelmiet. Il-preżent jissejjaħ ukoll imperfett, filwaqt li l-passat jissejjaħ ukoll perfett. Il-passat huwa perfett. Ejja niftakru daqsxejn ukoll liema huma l-pronomi personali għaliex issa se nkoll se niġu bżonnhom dawn. Mela għandna l-ewwel persuna singular huwa jien jew jiena. It-tieni persuna singular huwa int jew inti. It-tielet persuna singular femminil huwa hi jew hija. It-tielet persuna singular maskil hu Jew huwa, Nistħajjilkom tgħiduli, Imma Miss, liema wieħed nista' nuża? Jien jew jiena? Int jew inti? Hi jew hija? Hu jew hija? Tuża liema waħda trid inti, ma tagħmilx differenza. inkomplu niskopru ftit ieħor il-persuni l-oħra. Għandna l-ewwel persuna plural, mela dan huwa aħna, it-tieni persuna plural jiġu intom u t-tielet persuna femminil u anke maskil fil-plural jiġi huma. Issa ħanerġgħu niftakru daqsxejn meta jkollna verb ikkonjugat. Mela il-konjugazzjoni tal-verb dejjem nieħdu l-verb fil-mamma. Il-mamma x'inhi? Il-mamma nsibuha billi ngħidu huwa x'għamel ilbieraħ. Huwa x'għamel ilbieraħ imbagħad ladarba jkolli l-verb f'idejja mmur għall-għerq. Ħa naħdmu eżempju flimkien ħa tifhmuni aħjar. Mela għandna l-eżempju ta' verb li huwa maħdum, il-verb huwa nirbħu. Mela ħa nistaqsu huwa x'għamel ilbieraħ? Huwa min nirbħu huwa rebaħ. Mela kif qegħdin taraw, il-verb rebaħ huwa magħmul minn konsonanti u vokali. Issa x'ser nagħmel jiena biex minn dan il-verb li huwa il-mamma noħroġ l-għerq, se nneħħilu l-vokali u allura ħa nispiċċa bil-konsonanti r b, h. Dawn huma t-tlett konsonanti ta' dan il-verb. Importanti tinnutaw li l-ewwel għandna r, u mbagħad għandna l-b, u mbagħad għandna l-h. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex issa ħa naraw kif jinħadem dan il-verb fil-preżent, u allura il-konsonanta r ħa nkun qed nirreferi għaliha bħala konsonanta numru waħda, il-b ħa nkun qed nirreferi għaliha bħala konsonanta numru tnejn u l-ħ ħa nkun qed nirreferi għaliha bħala konsonanta numru tlieta. Il-verbi li jibdew bl-għajn fil-bidu jista' jkun li jgerfxuna. Eżempji ta' verbi li jibdew bl-għajn għandna l-verb għamel, għandna l-verb għatas, għandna l-verb għafas u għandna anke l-verb għalaq. Dawn m'għandhomx għalfejn igerfxuna għaliex għandna dejjem nużaw il-mudell rebaħ jew il-mudell rikeb, innutaw illi għamel, għatas, għafas u għalaq kollha għandhom tliet konsonanti radikali, jiġifieri għajn me l, għajn t s, għajn f s, Għajn l, e u anke rebaħ għandu tliet konsonanti, r, b, h, u rikeb għandu tliet konsonanti wkoll, r, k, b. Nużaw dawn iż-żewġ verbi għaliex l-ittra r Hija konsonanta qawwija u toħroġ dejjem, allura mhix ħa tfixkilna bħal fil-każ tal-għajn illi xi kultant tbiddel il-ħoss tagħha jew inkella ma tinstemax. Mela kif qegħdin taraw għandi il-verb għamel, mela l-ewwel konsonanta l-għajn hija mal-ewwel konsonanta r, it-tieni konsonanta m Ħa tmur mat-tieni konsonanta k, it-tielet konsonanta l ħa tmur mat-tielet konsonanta b. Innutaw kif fin-nofs għandi l-vokali u l-vokali, il-vokali u il-vokali. Mela ja naraw issa kif ħa jinħadem dan il-verb. Mela għandi il-verb rikeb, tinsewx illi qegħdin naħdmuh fil-preżent, iġifieri fl-imperfett, U allura ħa jkolli bżonn il-konjugazzjoni tal-verbi. Il-konjugazzjoni tal-verbi huma n, t, j, t, n, t, j. Ħafna minnkom tiftakruhom dawn bħala Ninu, Toninu, jaħasra, tibkix, Ninu, Toninu, jaħasra. Mela meta jiena ħa naħdem dan il-verb, l-ewwel irrid nagħmel il-konjugazzjoni fuq quddiem, imbagħad għandi jiena nirkeb, inti tirkeb, hu jirkeb, hi tirkeb, aħna nirkbu, intom tirkbu huma jirkbu. Innutaw x'għamilt f'din il-kolonna jiena. F'din il-kolonna erġajt għamilt n, t, j, t, n, t, j bl-istess kulur safra biex tarfuha bħal verb rikeb. Imbagħad il-vokali, il-vokali i, il-vokali i għandha l-istess kulur qegħdin taraw li jiena ktibt v minflok ktibt i biex intom timxu ma' dan il-mudell. Imbagħad għandi l-ewwel konsonanta, konsonanta numru wieħed, wara ġiet il-k, mela konsonanta numru tnejn, imbagħad għandi l-vokali l-oħra, mela għandi l-vokali, u konsonanta numru tlieta u konsonanta numru tlieta. Mela dawn huma l-mudelli li aħna qegħdin nużaw. Issa, minn hawnhekk nitlobkom biex taqbdu karta u ħa taħdmu l-verb agħmel fuq il-mudell rikeb. Għandkom il-mudell rikeb quddiemkom apposta u intom fuq il-karta li se ssibu bħalissa ħa tiktbu l-verb agħmel. Dejjem ħa naħdmuh fil-preżent. Ok? U jiena ħanitlaq it-timer issa, ħanitlaq il-ħin issa, għandkom minuta biex taħdmu um, dan il-verb. Fidejkom.

Fadlilkom ftit sekondi, dal-waqt waqafna. Ok, suppost li issa spiċċajna il-ħidma ta' dan il-verb. Issa li ser namlu għan naraw għan ikkoreġu jekk ħdimtuħx tajjeb jole. Mela kif edin taraw fl-ewwel kolonna għanna rikeb, fit-tieni kolonna għanna il-verb għamel, u mbagħad għanna fit-tielet kolonna dak li għamilna qabel bil-vokali konsonanti, konsonanti u vokali. Għantikom ftit ċansa kemm intom ukoll tikkoreġu dan ix-xogħol. Nispera li ġibtuh tajjeb u nispera wkoll li fhimtu il-verb kif jinħadem. Insellmilkom girls.